א גוט מארגן רבותי, און ברוך השם אונז קומען צוזאמען נאכאמאל פאר די הייליגע הלכות תפילה געווארהייט שיעור, מיין נאמען איז ווידער ארי' שווארץ, און ס'איז א זכות נורא מאוד צו קענען געבן אזא אמית'דיגע שיעור צוויי מאל א וואך. בערך פערציג מינוט צוזאמען, אמאל אביסל לענגער, אבער ברוך השם דאס איז שוין שיעור נומער דרײַ און צוואַנציק וואס אונז געבן שוין יעצט, און און די גאנצע תפקיד פון די שיעור איז צו לאזן מאכן די עולם געוואר, זאל געוואר ווערן אז מ'טאר נישט שרייבן ביים דאווענען, עס קומט צו שיעור אין צייט. מ'האט שוין ברוך השם געשמועסט אין די ענין אפאר מאל שוין, און לעצטע צוויי וואכן האט מען שוין גערעדט וועגן פסוקי דזמרה, וויאזוי צו אויפהערן פסוקי דזמרה, וויאזוי צו דאווענען פסוקי דזמרה, און די שיעור איז איז געגעבן אין די וואך פון שבועות, נאכדעם איז געווען ראש חודש, סאו איך גיב די חודש צו די גאנצע עולם, און לאמיר גיין יעצט, מ'גייט לערנען יעצט. סעיף ו' און ז', כ'האב געלערנט לעצטע וואך דריי סעיפים, ס'געווען קליינע סעיפים, אבער א קאמאן זאך האט מען גערעדט, קאמאן ענין איז געווען מס' הסדר, יעצט גייען מיר לערנען בענקען פסוקי די זמר אליינס, וואס וויאזוי וועט ווען א מענטש קומט שפעט, זאג נאר איינער קומט שפעט צו דאווענען, ס'מאכט זיך אמאל אז איינער קומט שפעט אלס אן אונס, אלס פארוואס? ווייל ס'איז זיך פארשפעטיגט, דארף גיין צו די ארבעט, און ער קען נישט דאווענען שפעט אין מנין. פאר די מענטשען איז דא א סיסטעם אין פלאץ וואס קיצור שולח שרייבט וויאזוי צו טון עס, אבער סוף כל סוף איז נישט קיין תירוץ צו סקיפען. גאנץ פסוק אין זומער אדער אביסל אפילו, מען מוז צופיל צוגיין נאכן דאווענען כפי די שולחן ערוך, מען רעדט שמועסן דערפון, אבער די היתר איז נאר געמאכט פאר מענטשן וואס טוען עס אמאל אמאל, נישט טאג איין טאג אויס, עס וועט מען גייט זען יעצט. סי' ו', אם אחר מלווי לבית הכנסת עד לאחר שהתחילו התפילות בעל טעם איינער קומט שפעט צו שול, און די שעה קומט ביז די ציבור האט אנגעהויבן צו דאווענען, ווען מ'איז סוכה סדר, יעצט טאמער אזוי, טאמער ער גייט זאגן די אלע תפילות כפי די סדר, לא הגיע להתפלל לתפילת שמונה עשרה מהם, מ'איז נישט אנגעקומען צו שמונה עשרה אין צייט צו דאווענען די ציבור, והעיקר שיתפלל שמונה עשרה עם הציבור, און די עיקר זאך איז צו דאווענען מיט די ציבור שמונה עשרה. על כן יחל הדלק כאשר יסבאר. סא וועגן דעם אין די מינע סיטשועישאן איינער קען סקיפען חלקים פון די דאווענען פון די פסוקי זמר גייט גייט עקספלעינען יעצט אין די נעקסטע סעיף סעיף ז' גייט לערנען אין אפאר מינוט אבער שטייט איז טא ווען איינער גייט זאגען גאנצע פסוקי דזמרה ער נישט קען זאגען שמע אין די ריכטיגע צייט, דאס מיינט, דאס מיינט איז פאר עס מוז זיין קרית שמע, נאכדעם מען קען סקיפען כפי די די וואס איז וויכטיג וואס איז געשריבען אין סעיף ז', אבער איינער זאל פארשטיין אז דאס איז נישט מאכט מאכן עס א העביט, איינער וואס טוט דאס טאג איין טאג אויס, משא כ שטייט אז אין פאקט. איינער וואס סקיפט די זאכען האט נישט געקריגט די עפעקטס בכלל און און דאס האט נאר געמאכט טון איינער האט נישט קיין שום קיין שום טשויס ס'איז בעסער צו סקיפען אפאר פון תפילות אזוי איר קענט דאווענען מיט די גאנצע מיט די גאנצע ציבור ווייטער אך אבער ברכת אל תתדיים מכס התורה מכס קיין נשמה. דער ברוך איז פון תוס' בעל תוס' אודאי און מקיים שומרים הלכות ברכות תורה. לעולם צריך לומר קודם תפילה, איי מען מוז זאגן פארן פארן דאווענען נישט קיין חילוק ווען, מען מוז עס זאגן עניוועי. לעולם צריך לומר קודם תפילה, כמו שכתוב אין סימן ז', עס איז שוין עקספלעינד אין סימן ז', מען האט שוין געלערנט דאס אין דער שיעור, אבער שטייט דארטן אז. ווען מיר זאגן די ברכת התורה פאר מיר דאווען נישט קיין חילוק מען מוז דאס שטייט אויך סאו דאס מיינט אז איינער וואס קומט די זאכן טאר נישט מען מוז זאגן די אלע ברכות פאר מען פאנגט אן דאווענען ועל כן אם לא אמר בביתו שוין טוב אויב אזוי טעמע האט נישט געזאגט די ברכות אין אין זיין היים זאגט אויך אין בית הכנסת זאל מען זאגן אין שול איך פערזענליך זאג עס אינדערהיים ברכות התורה און קיינער שמע אז אז דאס איז דיין די ערשטע זאך ווען איך שטיי אויף נאכן אנטוהן און פאר איך לערן פאר איך גיי לערנען מאך איך לערן א א בלאט גמרא מיט דף יומי פארן דאווענען סאו און די הלכה איז ווען עניוועיס מען זאגן ברכות התורה און קיינער שמע פארדעם סאו. זוי ווי גראב געהייסן, אזוי טו איך עס יעדן צופרי. ווייטער, ואפילו אם על ידי זה יסכל להתפלל מציבור, און אפילו דעם טאר מען גיי ווערן פארשפעטיגט, און נישט קענען דאווענען מיט ציבור, וגם כי ישמעון ברכות בשחרית, אויך אדער זאגן די ברכות שמע אין דער פרי, יא ווייטער, אין די ברכות, זכור מדארף קעש קודם שמונה עשרה, דאס מוז מען זאגן פארן שמונה עשרה, דהיינו ס'איז שיעשך אויף ברכת יצא אור, ער מוז אנפאנגן מיט זאגן יצא אור, מספר כסדר, און זאגן עס כסדר אין די סדר, און נישט קענען סקיפן בכלל, עד אחרי שמונה עשרה ביז נאך שמונה עשרה בלי שום הפסק אן א הפסק. כדי שתסמוך גילוי התפילה, אזוי קען זאגן קען סמך קען זיין נאנט צו גילוי התפילה, אזוי מ'דארף טון. דהיינו, גוי ישראל דאס שמונה עשרה דאס מיינט איז, ס'זאל גוי ישראל און נאכדעם פאלגן שמונה עשרה, ממש גלייך. אבער שאר הברכות, אבער די אנדערע ברכות, כל הסדר און די אנטייער און די אנטייער און די גאנצע סדר פון קרבנות, דאס איז ווען מען זאגט עס די אלע ברכות פאר די עקידה, אשר נשא זכר אבינו, אשר נשא נגאל, אשר נשא נעובד, און אזוי ווייטער. און אויך פסוקי די זומער, און פסוקי די זומער, בלי ברכות ברוך שם וישתבח, אן די ברכות אויף ברוך שם וישתבח, יכולים גם אחרי תפילה, קען מען זאגן אויך נאכן דאווענען. סאו ברויך סאו מען קען זאגן אויך נאכן דאווענען, אבער בחסד תורה און הקיה שומע דאס דיין טאר מען נישט. יעצט, סעיף ז', גייט דורכלערנען יעצט א סדר טאר מען איינקומען שפעט, וואס דארף מען סקיפן, וואס קען מען סקיפן, טאר מען אייננעמען גענוג צייט, וואס קענען צולייגען פאר פאר יצר הרע. וכהנה וועגען דעם לאחר שאמר שלש ברכות בנוסח סה ל האט מען שוין געזאגט די דריי ברכות שטייען פריער ניחט הייסן תפילין און טוט אויס היינט הייסן תפילין און מיר רויע כי אין להם זמן דער מזל האט נישט גענוג צייט שיכעלע גיעס פאר שמות המציבות קען דאווען מיט די גאנצע ציבור שמונה עשרה. אלא כשיתגלה גזרך ברכת יצר הרע, נאר אנלעס ער קען סקיפען אנפאנגען מיט די יצר הרע, אז א ישכר שם זאל סקיפען פסוקי דזמר און אנפאנגען פון דארטן, ואם יש לו זמן לומר גם, טאמער האט ער נאך גענוג צייט צו זאגען ברוך שמער תהילה דוד עד סופו, תהילה דוד מיינט ביי די וועי אשרי איש ובעשרה חו, יא, וואס איז אין קאפיטל. קיעוו מ היי אין תהלים. יא. זאג ווייטער. אקעי. וישתבח. אויך ישתבח. יומם זאל זאגן זאל זאגן דעם פאר יאר צו יאר. יש יש לויז בן יוסף טאמער האט נאך מער צייט. יומער גמ ה הליקה הליקה בקדשו. זאל זאגן דאס אויכעט, האלי קאלי קאלי קאי בקדשוי, פאר דעם, עד כל השמות האלי קא האלי קא, דאס איז פרק קיף נ אין תהלים, און די לעצטער האלי קא פאר ברוך שם ברוך שם לעולם אמן ואמן, זאל כאטשיג זאגן דאס.

הודי עד וירחם, זאל אויך זאגען פון הודי ביז וירחם, דאס איז ביי די וועי, דאס איז פון נוסח אשכנז, אין וועלכע א פלאץ איז הודי איז עס געזאגט געווארען נאך נאך ברוך שמער, אבער אין נוסח ספרד, הודי זאגט מען פאר ברוך שמער, מען טאר נישט אויסזאגען קיין שום חלק אין הודי בכלל.

און די נאכדעם זאל סקיפען פון וירחם ביז אשרי ושומר אז כ'העל אנפאנגען פון דארטן. יעצט כדי נישט צו הארכן רעדן יעצט וואס טוט זיך אויף שבת. שבת איז אסאך מענטשן קומען שפעט, איז נאטירליך פאר אסאך מענטשן נעבעך, אבער טאמער איינער טאקע קומט שפעט וואס איז די סדר פון דעם? אבער נאכאמאל, קומען שפעט איז נישט קיין תירוץ צו קענען סקיפען עס, מען מוז זאגען זאגען, מען מוז זאגען זאגען, ס'איז בעסער צו סקיפען עס זאגען עס איידעלערהייט און מער מער רואיג ווי אלץ אפפיצען און אפפוקען די גאנצע ביזיגערע זומער. פאר מזמורים און מוסיפים שבת יום טוב, אבער מיט מזמורים און מוסיפים מען לייגט צו. אין שבת יום טוב אין מען איינער איז ווייעך אנעם די מאנשקע צייט זאל זיך אנעם אז זיי קען עס ווייען ביי פסוקים שאומרים אין גאנצע כל יום די אלע אלע פרקים אין פסוקים קען מען זאגן גאנצע טאג דהן הקדימה צו דעם זאל מען זאגן ערשט וואס איז נאר איים סארי איך האב עס נישט פארשטאנען איך בין געהייטעך און נאכאמאל זאגען אזא קען מען צוויי פסוקים שומעים עס כל יום די אלע פסוקים אלע פרקים און פסוקים וואס מען זאגט יעדען טאג דאס קומט פאר דעם דאס מיינט איז אז מען זאל זאגען אשרי הליקוט און זוי ווייטער און די רעסט קען צוקומען צו קיין אנדערע צייט אבער נשמת דאס איז א וויכטיגע זאך נשמת טאר מען נישט סקיפען בכלל מען מוז עס זאגען אפילו ס'ווען שפעט. ויש לו זמן לומר לומר, און שבת איז נאך גענוג צייט צו זאגן עס, קצת גם אלה שמוסיפים, אפאר פון אנדערע פון די אנדערע פרקים אויך, והנה לי די משל של יום כיפורים, ס'קומט אויס אז שבת און יום כיפור

און אלע מסבר'נען פסוקים, יודעים קומען שבח זאל מען זאגן פאר ישתבח לאחר גמר תפילה, אבער אין די נאכט און די נאכן דאווענען ישלם כל מה ש, יעדע דילעג זאל ער צורייניגן וואס ער האט געסקיפט, רק ברוך השם ישתבח, נאר ברוך שמים ישתבח, איין אמן אחר תפילה זאל ער נישט זאגן נאכן דאווענען, ואם יראה, טאמער ער זעט טאקע, שפלים יצחק בכעס יצר הרע, דער וועט אנפאנגען פון יצר הרע.

אלא אם כן ממהר, טוב אולי ער סתם פיצלט די גאנצע דאווענען ווידער, טוב לו יותר להתפלל בפני עצמו, ס'איז בעסער זאל זיך דאווענען אליינס, כסדר במסירות וכוונה, די די סדר און די ארדענונג און ממש במסירות, רואיגערהייט, מיט כוונה.

דריי מאל האט האט ער קורץ ענדיגען אין אפאר מינוט. די גמרא זאגט רבותי אז אבות האבן מסגן געווען דריי דריי אנדערע תפילות און די וועג מען דאווענט היינט איז אזוי ווי מען האט וואס וואס מען האט מסגן געווען נאך די בית המקדש איז איז חרוב געווארן ווען אלע מענטשען זענען זענען פארשפרייט געווארן אין די גאנצע וועלט. אברהם אט, שגיא מען שחרית, יצחק מנחה און יעקב מעריב. רבי זלמן סורוצקין זצל האט געהאט א א שיינע געטראכט אין די דריי דריי תפילות. די דריי תפילות רעפרעזענט דריי דיפרענט סיטואשענס, סינעריאוס. אברהם לעבן געהאט צען נסיונות אבער נישט נישט געווארן נישט געווארן געשעדיגט. בשותפות דעם, ער איז געווארן העכער און העכער, ער האט געזען די אייבערשטער. די איינציגע טונקעלע טונקעלע וואלקענע אין זיין לעבן וואס ער האט געזען, אז עס גייט נישט קיין קיין קינד ביז ער איז געווען אלט. אברהם האט געמאכט האט פסק געווען שחרית אין א צייט ווען ער האט געהייראט געזאגט אז יצחק וועט געבוירן ווערן, און אויך ווען לוט איז געווארן געראטעוועט פון סדום. אבער אויף אברהם זאכן זענען אזוי גוט און לעבן און שיין, זיין תפילה פאר שחרית איז איז אז איינער זאל אלעמאל זיין האפפול, האפענען אז א נייער טאג וועט זיין אויך זיין זיין זיין קענען זיין שיין, און אויב זאל די אייבערשטער געבן אלעס ער האט גארנישט געהאט וואס צו דאווענען, אבער ער האט נאך אלץ געדאווענט געדאנקט די אייבערשטער. אפילו ביי סדום, ווען די אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער גייט חרוב מאכן סדום, האט אברהם אבינו געדאווענט פאר סדום, אבער ער האט געזען ער קען נישט העלפן, האט ער געזאגט אז אלעס איז לטובה. אפילו יצחק האט אויך געהאט א שיינע לעבן, ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין גלות. מען האט אים געזאגט אז עס גייט זיין אמאל א גלות, ער רעפרעזענט די אנפאנג אויף די ענגליש טוירן אוו טאר, מען דרייט די מען דרייט די רעדל אין זיין לעבן, די די זון האט געשיינט שיין שיין און געוויסט אז די זון גייט גייט אראפ גיין. צו די אנדערע זייט פון די הימל צו ווערן טונקל. יצחק'ס אויגן איז געווען זייער ווייעך, דאס מיינט אז די גלות גייט עווענטשעלי געשען. יצחק האט געסאקן אין די מנחה, וואס איז געזאגט געווארן פאר מען וועט די זון גייט אראפ, ווען ער האט געהאט חתונה געהאט רבקה, אז זייער לעבן גייט זיך טוישן. איינער זאל דאווענען אפילו ווען ער עקספיריענסט נישט קיין פעין. אפילו קען עס עס עס עס אלס קאנטער ווייל עס איז גוט פאר אים ס'איז נישט שאטן זונטאג אינדערפרי איין האט קלעריטי אין מח באט אלסא א סענס אוו אורדזשענסי אז עפעס קען געשען חס ושלום פארקערט די תפילה האט די גרעסער אימפעקט אז די גמרא זאגט אז הלואי איז געווארן געענטפערט ביי די תפלת מנחה, מסכת ברכות דף ז ו עמוד ב'. יעקב האט געהאט א פארביטערטע לעבן, ער איז משתכר געווען מערב, ער האט אוועקגעווארפן זיין ברודער, ער איז געווארן הגרן און אויך לבן דער פאפער, ער האט עקספיריענסד פעין ווען דינה האט אים האט אים האט איז געווארן געפאנגען, יוסף איז אוועק געווען פון אים, אבער נאך אלץ האט ער געהאט די די די קוראזש צו דאווענען אפילו דורך די שוועריגקייטן. דאס לערנט אונז אויס אז איינמאל מען איז דאווענען טאמער ס'איז ס ה א פלאץ וואו ס'איז טונקל און קען נישט קיין סטירען ריכטיג מוז מען עס אלעמאל דאווענען און און אנדערע צייטען און אלעמאל און אונזער רילעישאן מיט די אייבערשטער קען נישט אראפ גיין וואס בעסער די נסיונות וואס אונז פעיסען ס'איז נישט נישט אזוי שאפט עס איז נישט אזוי שווער צו זאגן די אייבערשטער ווען אלעס ווען איצט איז אלע מצרכים איז גוט און מען איז העלטי געזונט און שטארק און רייך אבער ווען ווען זיי זעהן עפעס קוקט אויס נישט גוט אפילו זאכן וואס איז זייער שווער מוז מען זיין עבד השם און דאווענען ריכטיגערהייט אונזער רילעישאן מיט די אייבערשטער מוז אלעמאל זיין אזוי טיף מען מוז דאווענען נישט חילוק וועלכע סארט שורשים מען איז, א נוסח דא האט אונז רבבות אונז אונז געלערנט ווען זיי זיי האבן מסקל געווען די דריי תפילות, דער מהרל זאגט אונז צו דענקען מיט דאס אז די דריי תפילות וואס מיר זאגן יעדן טאג קארעספאנד צו דריי דיפרענט עספעקטס אין אונזער לעבן, ווען איינער וועקט זיך אויף אינדערפרי ס'צייט צו דאווענען שחרית, זיין גוף וויל נישט אויסער דעם גאנצן גיין פון בעט, אבער ער באזיגט די דעזייער ער גייט ארויס פון בעט צו דאווענען מנחות מען זאגט ער האט צייט ווען איינער איז זייער ביזי אין די טאג מיט זיין ארבעט ער מוז אראפ לייגן זיין אלע זיין פרנסה'דיגע זאכן און טרעפן די צייט צו דאווענען אבער נאכט ווען עס איז ער שוין געענדיגט די ארבעטן ער איז זייער מיד ער וויל אפלייגן אבער אנשטאט צו אפלייגן גייט ער דאווענען. ווייז אז ער ווינשט צו זיין א עבד השם און ער פארווערט זיך מיד נאך לויט זיינע תפילות און זעהן אז מען איז אים ממש ער איז א קאמפליט עובד אייבערשטער אונזערע גיפט געלט און נשמה רבותי אזויפיל גוטע ווערטער אייבערשטער זאל העלפן און זכות זאל טאקע זיין א זכות פאר גאנץ כלל ישראל און אים זכות אויך אויב זאל אים טאקע אפהיטן די הלכות פון די שלחן ערוך, און מען זאל טאקע לערנען מער וועגן דעם בעזהשי ת און זאגן מענטשן וועגן די שיעור א גוטן טאג.